Em niha ve kirazê bigirim, avê gazê bigirim. Tamam. Gava xijirtî dike. Deng dubare dibe. Ol dibe.

Tamam mamoste slayta te ve bû tu wer ser slayta xwe û tu dikan dest pê bik. Belê heval amade bin em dest pê bikin. Tamam. Belê heval nû me qala me şaristaniya Mervaniya kir bo ya jî pêkhateya Mervaniya. ji pêkhateyê Kurdan herî girîngan yek Mervanî ne. Mervanî me go di bin pêşengiya Batbîn Dostik de ava bû. Batbîn Dostik di çiyayê navbera Pasûra Amedê, Farqîn û Qabil Cewaz yanî Sasonê di wê çiyayê de weke pêşengê eşîrekî ye. ku ev eşîrhêja ji eşîrekî bi navê Eşîra Badikan li wê heremê heye îhtimalkî zêde û eşîra ba na navê xwe jî ji Bad Bîn dostik dike jî Eşîra Badikan jê re dibêjin. Ew eşîr hêja jî hebûna xwe diparêz û eşîrekî navdar a ê heremê ye. Bad Bîn dostik di heştê û heştê neh sed û heştê û pênc an da me ya farqî nê dorpêç dike me ya farq danî daye hemdanê vat bîn dost Çavendekî bajarekî herî girîngê Kurdistanê di bin pêşengiya Badbîn Dostik de bi şaristaniya Mervaniya jî ava dibe. Heza neh sed û heştê û pêncan de şaristaniya Mervaniya ava dibe. Şaristaniya Mervaniya

Dariya mervan erdnegariye girê digre we merv dikre dilê kurdanê çandê xurta yani di şaristaniye xurta cî digre her tim weke xud hebûna xud di xetereyê de dibîne ev kîne evêz yek Bizans cîranê Mervaniyan e. Yanî li Anatolyayê Împaratoriya Bizansê heye. Împaratoriya navdar a Qerase li Anatolyayê heye. Cîranê Bizansê ne. Li milê rojhilata navê jî li nêvgira Kurdistanê jî çend îslamiyetê pêşketiye û îslamiyet her ku diçe xurt dibe û her ku diçe îslamiyet û yanê xaçî pêşketî wek xetere dibîne. Dixwazin pêşî îslamiyetê îslamiyet bibin eng pêşketina îslamiyetê bigirin xaç taybet jî Bîzans diye dixwaze ji ber ku Bîzans dibîne ku her ku îslamiyet xurt dibe ji bo xwe, ji bo hebûna xwe, ji bo pêşeroja xwe xetereyekî mezin dibîne. Mervanî jî di navbera Bîzans û artêşên Îslamî de cih digire. Bîzans ji bo ku bikaribe bi ser İslamiyetê ve biçe, bi ser dewletê İslamiyê ve, bi ser artêşa İslamiyê ve biçe, hewceye ji erdnigariya mervaniya derbas bibe. Yani erdnigariya mervaniya hewceye bi dest bixe ku karibe rehat ser erdnigariya mervaniya ve êrişê İslamiyetê, artêşa İslamî bike. Lewra mervanê xwe di xetereyê de dibînin, di vê pêvajoyê de li dijî Bîzansê bi tena serê xwe nikarin xwe biparêzin. Hêla mervaniya a wisa mezin tune ye ku bi tena serê xwe karibin li dijî Bîzansê şer bikin û xwe biparêzin. Ji hêla din ê va Tirk jî ji Asya Navîn hatine, tek tuk malbatê wan derbasê weke keşifê derman Sivas û Anatolyayê bûne. Û Anatolyayê Anatolyayê jî weke ji ecibandine ji bo bikin welatekî nû ji xwe re. Tirkiyê ku ji Asyayê Navîn hatine piraniya wan li bakurê Îranê yanî îro ciyê ku Tirkmen lê dimînin bakurê Kurdistanê, navenda Azerbaycan û Îranê de Tebrîz barê bajarê Tebrîzê navend girînge di wî werê de di wê hemê de Tirk weke bi navê Selçûkiyan li wê rê bi cî digre heta demekî di li wê dê desthilitariya xwe jî av rê Îranê lê ev li wê cihên din ze tehamul nakin û her tim li dijî wan berxwe didin, Tirk neçar bimeyne dimînin ku ji wê rê jî biherikin cihê din ê. Lewra Tirk belav dibin ji wê rê heta Kerkûkê, Mûsulê, di Rojhilata Navîn de qabîle bi qabîle Tirk belav dibin. ji wan in ki qabîleya derbasê Anatoliyayê jî dibin lê Anatoliyayê ji bo bicîhbûnê cîyê herî guncav ji xwe re dibînin. Ê Tirk jî dixwazin li Bîzansê tengav bikin û Anatoliyayê de bicîh bibin lê Tirk jî yanî serokê Selçûkiyan wî çaxê Alpaslan e ew jî bi tena cesaret nake li dijî bîza bike ew jî li îtifaq yani li hêzin hevkar dike wî hinekî jî neçar serê xwe ezan seçin tirk û kurdê dike. Her du bi hev re neçar ku tifaqê çekin ku her du bi hev re karibin li dijî Împaratoriya Qerase Bîzansê şer bikin. Li ser vê hewcedariyê, li ser vê pêdiviyê tifaqa kurd û tirk a stratejîk a yekemîn pêk tê. Di encama wê îtîfaqê de reke ku tê zanin şerekî girîng pêk tê li Melezgîrê. Şerekî girîng di hezar û heftê û yekan de di wê şerê Melezgîrê de derdorê bîst bîst û pênc hezar şervanên Kurd in, derdorê bîst bîst û pênc hezar jî şervanên Tirk in. Yanê bi tevahî çil çil û pênc hezar artêşa Tirk tifaqa Tirk û Kurdan pêk tê. Artêşa Bîzansê a Romen Diojen jî ji du sed hezarî pêk tê. Yanî du sed hezar artêş tê dê tifaqa Kurd û Tirk têk bibe û ber bi Îslamiyet ber bi Rojhilata Navîn ve ber bi hêza Îslamî ve here ku hewl bide Îslamiyetê dorpêç bike, qels bike, tune bike, tune neke jî di Erebistanê de bi herêmekî piçûk ve sînorkirî bêyene. Li Malazgîrê ev çil, çil û pênc hezar şervanên Kurd û Tirk û dijî du sed hezar artêşa Roman Dîojenî Bîzansî şer dikin. Di vî şerê de tifaqa kurd û tirk bi ser dikeve. Tifaqa kurd û di vê serkeftinê de jî bêguman ji ber ku em her tim dibêjin di xwezaya Kurdistanê de kurd ji ber ku xwezayê baş nas dikin û di şarê xwe de xwezayê xweş bi kar tînin lewra di vê şarê de esil bi hêza bandorker kurd in, şarvanên kurd in. Di encam de piştî ku Roman Diojen bi xwe jî diye be destê vê tefaqa Kurd û Tirk, Roman Diojen wisa hezar hêza wî têk diçe, ev têkçûn di Rojhilata Navîn de Ez bawer min te ne tate te. Mamoste me mesayin. Serkeme Kerem ke. Dengê te pir diçûtê. Dengê te pir diçûtê mijar baş nayê fehm kirin ez bawerim. Belkî înterneta te kêm dikişîne. Ji ber wî yanê awê ku xuya dike internet wek fûl dikişîne lê carna ew e, tabî carna merve dixapînin ew îşaret. Nizanim deng nayê gelo. Ez çi bikim? Ez dewam bikim ez çi bikim? Mamosta deng hindik te dewam jî bikî qut te mirov fêm nake. Mijar pir hev dibe. Dixwazim cê xwe biguherîne, belkî cê modem nêzîkî modemê be belkî çêtir bikişîne. Ez ciyê herî nêzê modemê me, cî min ê Hergavîn e. Ez zanim ma di her gav tu bêdeyê dersê dide, ez dizanim. Ee, o Înter- ciyê herî herî ciyê ku xurt dikişîne dikişîne û nihan li ser iPadê jî wek fûl dikişîne xuya dike. Ez bawer dikim ya gelemperî ye yanî ne jî înterneta me ku piskirêk hebe jî piskirêkekî gelemperî ye. E tamam em ê wiha dewam bikin. Nebû em îro kim bigirin. Em îro kim bigirin. Yani ji ber ku min şer baş nayfam kim.

Tamam. Wê dengê wan digirim. Tamam. Mamoste devam bike ama heta îroj destê me tê em ê kim bigirin mijarê em xelas bikin dersek dinê em ê inşallah daha zêdetir ew ê înterneta me çê tiştê ku me heta ana gotin nizanim hatin fêhmkirin hatin fêhmkirin Bira hevalek bêj ji kerema xwe re. Heval no tiştek me heta ana gotin ku natin fêm kirin e di serî de bigirim ku tekrar bi dubare bikim. Mamosta. Kerem ki. Afa, afiya xat xazim. Mesaj mı rahat bir saat biz diye ka. Go çi mi fêm nekir heva. Deng deng zelal ne bu. Mamose. Deng zelal ne wan jî. Dengim te. Erê. Yani me avakina Mervaniya yani himbun hatta ne ku tifaka Tirka ya Kurda li hemberê Bîzansa şerkirine ku têk çûne yani serketine. Ne wana fam kir yani Bizansçî ku naxwazin dînî îslamê zêde yani dorfire be ji boyî ku ser dînî îslamê de yani wî şeferê ku şer bikin me wana fam kir yani Saat xweş tamam e bes e. Her bijî. Belê me faqa e, Kurd û Tirk me got ser hewcedariya her diyan pêk de. Yani pêdiviya Kurda jî bi tifaqê heye, pêdiviya Tirka jî bi vê tifaqê heye. Ji ber ku her du jî dixwa- her du jî dixwazin ji tehlikeyekî Bîzans, cinawirekî wek Bîzans xelas bibin, lê her du jî bi tena serê xwe nikarin şer bikin li dijî Bîzansê. Bîzans împaratoriyekê qerase ye, bi nav û deng e, artêşa wî mezin e. Her du jî bi tena serê xwe nikarin şer bikin. Lewra her du jî neçarê hev û din e ku tefaqê pêk bînin. Lewra ev tefaq ser wê pêdiviyê pêk tê. Ev ev hewceyê baş bê fêhmkirin. Yanê tefaqa kurd û tirk a stratejîk a yekemîn di heftê û yekan de li dijî Bîzansê pêk tê di şerê Malazgîrê de. Di vê şerê Malazgîrê de tifaqa Kurd û Tirk bi ser dikeve. Romen Diyocen

serkeftinê rê li geleke şedanên girîng ve kirin lê Rojhilata Navîn û li Anatolyayê. Yek, encamên vê tifaqê a serkeftina Kurd û Tirk encamê vê serkeftinê yek rê deriyê Anatolyayê li Tirkan ve bû. Tirk cara yekemîn ber bi Anatolyayê tên. Yanê her ku Bîzans têk diçe û ji Anatolyayê ber bi rojavayê Anatolyayê vedikişe, cihê ku vala dibe Tirk tê de bicî dibe. Gav bi gav Anatolya ber bi rojavayê Anatolyayê vedikişe Bîzans û Tirk jî tên Anatolyayê de bicî dibe. Encame girîng yek ev. Encama duyemîn a girîng Îslamiyet li ji tehlîkeyekî mezin rizgar dibe. Ya ji tehlîkeya Bîzansê ku Bîzans her tim pêşî li pêşketina Îslamiyetê digirt û ne di Îslamiyet pêş ve bikeve, xurt bibe an jî cihê nû dagir bike, ev Îslamiyet ji vê tehlîkeya Bîzansê rizgar dibe. Sê, Mervanî cara yekemê yanî ji cinawrekî vek Bîzansê êrîşên cinawrê Bîzansê hêza Mervaniyan yanî Kurd jê jê rizgar dibin. Ev sê encamên girîng derdikevin holê di encama vê serkeftinê de. Êdî Bîzans tune ye, Tirk tên li Anatolyayê bi cî dibin. Tirk care yekemîn di bin cîranên Kurdan yanê di warê welat de, di warê desthiletariyê de Kurd dibin desthiletarê Anatolyayê û di bin cîranên Kurdan. Lê piştî demekê ku Batbîn Dostik dimire diheb kurê wî hene di kurê wî piştî Batbîn Dostik bi kurtasiyan vê jin êdê piskirêka rêveberiyê dest pê dikete mehribaniyê de. Bi mirina Bat Batbîn Dostikiyê de ji ber ku dehan kurê wî hene bêtifaqî dikeve nav kurê wî. Dûra kurekî wî tê kuştin. Mansûr dibe rêveberê Batbî me ya Farkînê. Ew jî piştî ku ew încar jiyana xwe dest dide di kurê wî dinê di nav wan de bêtifaqî çêdibe. Lê bi sedema van bêtifaqiya hemiyan Tirk in. Tirk ji ber ku dixwazin me şaristaniya mervaniya dawî lê bînin û erdnigariya mervaniyan dagir bikin mudaxaleya nav kurdan dikin. Mudaxaleya tifaqa kurdan dikin. Her tim ji du birayan yekî digirin bin kontrola xwe ya jî bi yekî re tifaqa xwe pêş dixin û êrîşê ê dinê dikin. Yanê bi kurtasî ji mervaniyan de ku dolabên tirka dest pê dikin ê ku bira bi bira têk bibin, bira bi bira bidin kuştin hezar sal e dewam dike û îro jî em dinêrin heman tiştî dikin. Îro jî weke bê bîre we ev çend roj e Zînê wer tê di rojavê de ye, dîsa tiliya dewleta tirk tê de ye. Dîsa dewleta tirk bi hinkî hêzên kurda ra tifaqa xwe çê dike an jî weke dostê wan xuya dike ji bo birayê dinê têk bibe. Hezar sal e dek û dolabê dewleta Tirk a ser Kurda ev bûne û dewam dike. Em ê di pêvajoya serhildana de van dek û dolabê wan di bi dorfirehî em ê qal bikin bivînin li serhilda pêvajoya serhildanê pêş ve. Ev piştî kurê Mansûr ku di nav xwe de bêtifaqî di navbera wan de çê dibe Saîd û kurê Mansûr Saîd Xerab û Nîzamedîn di nav wan de bêbendî çêdibe. Saîd Xerab dibe hevkarê Tirka û êrîşê Nîzamedîn dike. Ev dibe sedema dubeşkirina şaristaniya Mervaniyan û dûra jî desthilatdarên Tirk di hezar û nod û pêncah de yanê binê re heftê û yekan de hatin Anatoliayê piştî wê nod û pênc, bîst û çar sal şonda dawî li desthiletariya kurdan Mervaniyan anîn, dawî li şaristaniya Mervaniyan anîn û erdnigariya Mervaniyan zebt kirin, kirin bin kontrola xwe. Êdî ev roj ev roj e ku Kurd a carek din nehişt ku şaristaniyekî Kurd a çêbe. Tirk a nehişt ku şaristaniyekî Kurd a pêşkeve an jî vîna Kurd pêşkeve an jî rêveberiyekî Kurd ava bibe. Ew hezar sal e ev zext û zor û dek û dolabê dewleta Tirk û bêbextiyên wan ê dewleta Tirk ser Kurdan hezar sal e dewam dike. Mervanî bi destê bi saya Mervaniyan hatin Anatoliayê lê bi bêbextî li Mervaniya kirin bîst û çar sal şûnda jê destidawî li şaristaniya Mervaniyan anîn û erdniyargariya wan dagir kirin. Bêbextiyê wan li wê ji wê de dest pê dike heta roja îroyin mixabin dewam dike û tê. Belê şaristaniya Mervaniyan bi kurtasî wisa bû. Em derbarê şaristaniya Mervaniyan de tiştek em bêjin. Ewqas piştî wê şaristaniya Şaristaniya Eyûbiyan Me got em ê qal bikin Şaristaniya Eyûbiyan şaristaniyekî girîng e. Belê şaristaniya Eyûbiya Selahattî wek hûn jî dizanin Împaratoriya Eyûbiya bin pêşengiya Selahattinê Eyûbî da pêk tê. Selahattinê Eyûbî kurê Eyûb e. Ji lewra jê re dibêjin Selahattinê Eyûbî. Selahattinê Eyûbî ji eşîra Hezbanî a milekî eşîra Rewadî. Eşîra Rewadî jî milekî eşîra Şedadî ya. Yani asla ji eşîra Şedadî a ji bakurê herî bakurê Kurdistanê ya di navber serhedê de li serhedê bakurê serhedê di milekî wan jî li Îranê dimîne milekî wan li milê Tirkiyê dimîne vê eşîrê herî bakurê de nê nêzê Ermenîstanê hema di sînorê Ermenîstanê de ev eşêr cî digre ev eşêr di dîrokê de rol û ristek gelek girîng leyîstine şedadê. Heta demekî bi navê şedadiyan şaristaniyekê jî ava dikin. Eşîre eşîrekî gelek mezin e. Selahattin jî endam wê lê malbata Selahattinê koç dike ber bi Musulê ve diçe heta Tikrîtê ve li Tikrîtê bicî dibe. Apê wî û malbata wî di nav rêveberiyê wî çaxê leşkerî de rêveberiya leşkerî ya herêmê de cî digirin. Kurd ji ber ku şervan in di şer de her tim serketîne Di her her tim de asta Rojhilata Navîn de di rêveberiya leşkeriyê de an jî rêveberiya şer de artêşan de cî rol û ristek girîng leyîstine. Di pêşengiya berxwedanan de rol û ristek girîng leyîstine. Selahatîn Eyûbî jî piştî demekî dibe fermandarekî herî mezin yek. Selahattin Eyyûbî dibe fermandar wek nasnameyê wî ya kurdî hêj nîne. Weke ser navê artêş îslamî yanî mihemedî îslamî dibe artêşa ne şaristaniyekî kurd ya jî ne serok û rêberê kurd e. ya jî ne fermandarê Kurd e. Bi eslê xwe Kurd be jî weke rêberê artêşa Îslamî ye, fermandarê artêşa Îslamî ye, ji Îslamîyetê re û ji çanda Erebê re, Ereban re xizmet dike. Nasnameya wê ya Kurdî li paş dimîne mixabin. Ser nasnameya xwe ya Kurdî qet dernaxe pêş û ser navê Kurdîtiyê jî ti helwestekî hewdanekî wê mixabin çênabe. Selahattin Eyyûbî li dijî wekî ku di dîrokê de tê zanîn êrîşên xaçiya hene jê re dibêjin Haçlî Savaşlarî di dîrokê de êrîşê xaçiyan li dijî Îslamiyetê hene. Piştî ku me got Bîzans têk çû û Îslamiyet ji tehlikeya Bîzansê xelas bû lê Bîzans bi temamî tune nebû. Bîzans çû li rojavayê Anatolyayê li ji yanê îro em dibêje Anatolya Ege, Marmara, Îstanbul hêja jî paytexta wan e. Yanê wekî tê zanîn hezar û çar sed û pêncî û sîya de ancaq Îstanbul Tirk ji Bîzansê dest tênin. Heya hezar û çar sed û pêncî û sêyan jî Îstanbul paytexta Bîzansê xwe dewam dike. Di pêşengvîzan sê bo Dewlê Ewropê de tifaqa wan de hêzekî hevpar a mezin ava dikin ku îslamiyetê ji bo xwe tehlike dibînin pêşketin û geşa ji ber ku artêşên îslamî bi hişmendiya talankerî û wêrankerî êrîşî her derî dikin. Êrîşî her derî dikin ya bi zor dikin misilman ya jî ya yên ku nebin misilman jî ji qetlîamê derbas dikin. Yanê tiştê ku IŞİD'ê li Rojhilata Navîn kir wî çaxê artêşê Îslamiyetê dikin. Yanê eyne heman hişmendiyê. Tiştê ku IŞİD dikir çawa êrîşê her derî dikir ya bibin misilman îslamiyetê qebûl bikin ya jî dibin kole jin û zarê wan jî wek malê xwe di bazara da difroşin an jî dikin kolê xwe milo zar û zînçê wan jî di nav da ciyê ku dagir dikin hemû wek ganîmet dibînin wek ganîmet dibînin ji lewra xaçî ji bo ku pêşî li vê talan û wêrankeriya artêşa îslamî bigirin xaçî li hemberî Osmaniyan şer didin destpêkirin. Êrî dixwazin îslamiyetiyan teng bikin bêhêz bikin ji holê rabikin ya ji holê ranekin jî bi Mekke û Medîneyê ve dorpêçkirî bihêlin. Lê Selahattinê Eyubî wek fermanderekî vê demê di ser di ve fermandarê herî mezin ê artêşa îslamî û li dijî xaçiyan serkeftinên herî mezin bi dest dixe. Yanê têkçûyîna îslamiyetê asteng dike. Nahêle artêşê îslamî têk biçin, nahêle xaçî bi ser bikevin, ev rol û mîsyona Selahattinê Eyûbî bê di dîroka Îslamiyetê de xizmetekî herî mezin e. Heke Selahattinê Eyûbî li dijî xaçiyan bi ser neketa, îro Îslamiyet ya tunebû ya jî di Meke û Medînê de dorpêçkirî ciyekî teng de dorpêçkirî mabû an jî cî olekî piçûk belkî olê qabîleye wek ola qabîleya bû. Lê Selahattîn Eyyûbî İslamiyetê diparêze û li dijî xaçiya diparêze heta îro İslamiyet baweyekî bêhêz heta îro dijî û xwe tîne. Lê Selahattîn Eyyûbî helwestên Selahattîn Eyyûbî her çiqas Weke Selahattin Eyûbî wek fermandarekî ereba be jî, wek fermandarekî hêza îslamî be jî lê kirinên wî, pratîkên wî aslında weke kurdekî ne. Çi ne ev pratîkên wî? Mesela bi fermandariya xwe de jî bi camêrî û mêrxasiya xwe bi edaleta xwe tê nasîn, bi merhemeta xwe tê nasîn. Merhemeta ku di Rojhilata Navîn de esil xeynê Kurda bi kesî re nemaye. Çima? Ji ber ku xeynê Kurda hemû bi çanda dewletê a barbar ve hatine girêdan û bi çanda dewletê jiyane. Ê ku bi çanda dewletê jiyabin mixabin ji camêrî û merhemetê tu tiştek bi wan re namîne. Em viya hemû di qral û qralokên Rojhilata Navîn de dibînin. Kî dibe destlitar qetlîamê herî mezinan dike. Wijdan, merhemet pê re namîne. Em viya di xalîfeyê Îslamiyetê bi xwe de jî dibînin. Di xalîfeyên Îslamiyetê de jî em tu merhemet û tu camêrî û mêrxasî namê nabînin. Lê Selahattînê Eyyûbî di şerê xwe yê dijî xaçiyan de bi mêrxasiya xwe, bi camêriya xwe, bi merhemet û edaleta xwe di dilê hemû dewletên rojhilat de, di dilê fermandarê xaçî de jî cihekî payebilind digire. Dema ku Selahattîn Eyyûbî fermandarê dijminê xwe dîl digire, wan weke mêvan pêşwazî dike, ne wek dîlekî. wan wek mêvan pêşwazî dike, bi qedr û qîmet, bi onûrê wan naleyze, bi rûmeta wan neleyze, bi karakterê wan naleyze. Wisa wek mêvanekî wan pêşwazî dike, bi merhemet nîşan dide. Dîsa Selahattînê Eyyûbî dema ku leşkerê ku dîl digre Nahêle tu kes dest bide wan pozê wan jî xûnî bike. Hemû dîlê leşkerê dîl jî bi edalet bi awekî edalet nêzîk dibe. Lê edaleta xwe ya herî mezin li Qudusê nîşan dide. Selahattîn Eyûbî piştî heştê û heşt salan cara yekemîn Qudusê ji destê Xaçiyan derdixe dike destê Îslamiyetê. Qudus heta wê demê ciyekî navend e, wek girîng e, navend e girîng e, wekî hûn jî dizanin Qudus aslinde bajarekî ji bo sê ola jî pîroz e. Ji bo Muslimana jî pîroz e, ji bo Xaçiya jî pîroz e, ji bo Cuhiya jî yanî ji bo Yahudiya jî bajarekî pîroz e. Navenda weke navenda sê hev baweriya ye. Qudus. Lewra her sê bawerî jî ji bo xwe girîng dibînin, pîroz dibînin. Heta wî demê dema ku xaçiya Qudus zabt kiriye, hemû Misliman qetil kirine, Misliman ji Qudusê qewirandine an jî kuştine. Dema ku Misliman Qudusê zabt kirine, hemû xaçî ya qetil kirine, ya ji wê re qewirandine yanê qetlîam kirine. Lê dema ku Selahattinê Eyûbî Qudusê digire, Qudus weke wê çaxê şêst hezar xaçî tê de dijî ê ne Musliman. Dema ku Selahattinê Eyûbî Qudusê zeft dike ferman dide artêşên xwe, dibê hûn ê dest nedin bin yek yê xaçiyê ku Qudusê dijîn hûn ê dest nedine wan, pozê yekî bi xwî nebe, pozê yekî jî bi xwîn bibe ez ê hesab ji we bipirsim. Fermanekî wisa dide ku xaçî piştî Selahattînê Eyûbî Qudusê bi dest dixe jî xaçî di nav aştiyê de dikarin li Qudusê bijîn. Selahattînê Eyûbî cara yekemîn Qudusê bi edaleta xwe Dihêle ku li Qudusê Musliman û Musilman û Xaçî û Cuhî bi hev re bijîn. Yanî bi saya edaleta Selahattînê Eyûbî cara yekemîn li Qudusê Musliman, Xaçî û Cuhî bi hev re dikarin di nav aştiyê de bijîn. ev bi destê Selahattînê wêrê ya jî ana jî li Qudusê her sê civak jî hene. Xaçî jî hene, misilman jî hene, cuhî jî heye hene. Ev bi saya Selahattîn Eyûbê pêk hatiye. Ev edaleta Selahattîn Eyûb, edaleta Kurd e. Camêrî û mêrxasiya civaka berta civaka ji ku jiyan komînal a Kurd ve girêda ye, ji bo şexsê xwe mal û milk tize ye, dewlemendiyekî wî tune ye. Weke komînal dijî. Tiştekî şexsî wî, dewlemendiyekî ji bo şexsê xwe tiştekî çê nake. Ji ber wê dema ku Selahattinê Eyûbî dimire, di heqê kefena wî jî tune ye di bêrika wî de. Heqê kefena wî jî tune. Lewra di dîrokê de tê gotin ku Selahattînê Eyyûbî wek erebekî jiya lê wek kurdekî mir. Wek kurdekî civaka ji jiyana komînal ve girêdayî, dewlemendî red kir, milkê şexsî red kir, weke kurdekî belengaz kurdekî feqîr jê li dewlemendiyê de feqîr lê kurdekî dilê wî dewlemend hêviyên wî dewlemend û mêjî wî dewlemend mir Selahattîn Eyûbî li Şamê di mizgefta tirba wî niha li Mizgefta Eyûbî de dimîne. Yanî qebra wî niha li Şamê paytexta Sûriyê di mizgefta di hewşa mizgefta Eyûbî de ye. Selahattîn Eyûbî belê piştî ku jiyana xwe dest dide dijminê ku dijî wî şer kirine jî rê ji bo wî. Artêşê fermandarê reto mêrxasiya Selahattînê Eyûbî ji ber ku nasnameya xwe ya kurdî dernexist pêş gelek cihan de ereb Selahattînê Eyûbî wek ereb pênase dikin yanî wek kesekî ereb pênase dikin heta demekî tirka jî Selahattînê Eyûbî weke tirk pênase dikirin. xwestin wekî wek qise dikirin. Lê êdî civak hemû hişyar bûne, hemû heqîqetê zanin. Êdî her kes dizane ku Selahattîn Eyûbî ne Ereb e, ne Kurd e, Kurdî ne Ketiye. Ev jî weke kesê Selahattîn Eyûbî dîrok cihê xwe girtiye. Jar besin ez bawer dikim ji ber ku dema me dik ma û deng jî ji ber ku we got deng xweş nayê em van her du mijara va sînorkirî bêlin û sibê sibê na sib roja pêşemiyê dersa me ye din roja pêşemiyê em ê bi tefaqa Kurd û Tirkiyê ji kemî bi şerê dest pê bikin. Ew jî mijarekî ji ber ku dorfire ye, niha em dest pê bikin dê dirêj bajo. Ji ber ku tifaqa Kurd û Tirka a Osmanî ya girîng e. Li wê rê geşedanê girîng çê dibin. Ji ber wê em şemê kotina deng weko deng zelal nayê di çew tê belkê ki tişt nehatibin fêm kirin ku pirsên wê hebin ez bibersivim an jî tiştê ku min kêm hiştibin heval karibin tamam bikin ez jî wan godari bikin bira heval tamam bikin em li vir dersa xwe bi wê awayî Belê. Ez bawerim dengê mamoste hat her kesî. E, Mamoste divê mijarî ro bes e, ama pirs û e, zêdekirinê û hebe em dikarin pevri zêde û bikin an pirsê we bibersivînin. Mamosta zaten gelekî dengê mamosta baş nedihate têgihiştin û deng dihat û diçû laliyê min gelekî lê derseke weha bû. Mesela tiştekî dîtir ez dixwazim e, heke got misade habe di deqa tenê dirêj nekim. E, Di wî wextê Selahatîn de mamosta e, hinek tişt anî lê Selahatîn li Tikrî tê hatiye dinyayê û di nav artêşekî îslamî de mezin bûye lê bi hemû jiyana xwe weke kurdekî jiyaye ne weke erebekî me mosad wir de hin tişt gotin be ji bo go mamê wî şêrgo me mostayê wî ye û waliyê helebê û di wextê selahetîn de herêmê kurdîstana îro gomjêre kurdîstan dibêjin heme bêje ji sedî not û pêncê wê azad e yanî otonomin û mîrekê wa serbixwe ne. Di wir de nefesek heye. Ê di duwa tiştekî got divê were fêmkirin, di şerê Selahaddînî li dijî Xaçiya ne go Xaçî hatibûn û DAIŞ'ê xilas bikin, Îslametê xilas bikin. Ew di rola DAIŞ'a îro dileyîstin. Ew rola DAIŞ'a îro dileyîstin, ew xaçperestê go êrîşî ser wadira dikirin û ertêşa Selahaddîn jî rola مرۆڤ karê bêje hereka azadiya Kurdistanê ya îro dileyîştin yanî di gelekî girîng dûr de heye. Li bir tiştekî dîtirî ku hemû em gelekî li serê bisekinin divê em zanibin di wî şerê xaçiya de têkiliyê Tirka bi Katolîkê Avrûpî re heye, bi Papa re heye. Têkiliyê Selahattin jî bi Ortodoksê Rojhilat re xwerte, Xristiyanê Rojhilat yanî ne Katolîkê Avrûpa wê xaçperestê êrîşkar bi banara di farqê gelekî mezin hene. Yani ferq di virê de divê ev baş were fêm kirin. Yani Tirka di wî wextî de ji li dijî xaçparasta şer nekiriye. Buware di tifaqê de ne û dixwazin ku hereketa Seîdî di hereketa Eyûbî dewleta Eyûbiya ji bo ku hereketa yanî dinya îslamî sê beşe yek beşe Îranê ya ew serkêşîkê dikin yek Tirkiye Anadolê ne û yek jî îslama dîtire ku Selahatîn serkêşiya wê dike

Selahaddin Eyyubi El Kurdi yani başnavê xwe Kurdî daniya li ser kêla xwe daye nivîsandin. Bi vî rengî Selahaddin divê Kurd bi bênfarehî bi hûrgirî baştir dîtina min de li Selahaddin jiyana wî, armanca wî, felsefa wî, jiyana wê rojê zibûfê rojhilata navê lêkolînê bikin. باwer dikim Selahattin ew fermandara ew împaratore yan ew bêjim sultana got dijminê wî jê re rêz digirin. Heta nivîsarkarê Katolîkay herî xurt Dante Îtalî Selahattin lê در تخێ berzeke gelekî bilind hemû we hat kin yanî wextê tu nivîsarkarê abrûpiya me ji de bikê cîkî gelekî mezin didinê û rêza û ji bo me kurda jî divê em pê şanaziyê bikin bo yekî wiha jina me de Spas, spas bo agayên te. Wekê de hevalno? Pirs an şîrovê hevala hebin em godarî bikin. Mamoste ez dixwazim tiştekî ez le gotina mamosta Kamuran jî kez li ser gotina mamosta Kamuran ez bêjim spas ji bo bi rastî jî ke şîrova we şîroveyeke berfireh bû û tiştê ku mamosta Kamuran jî vê dawî ew kirin bi rastî giringin yanê netewperestiya Kurd em bêjin yan jî kê hinek cara belkî bi nezanî bê jî kê heqaret û ewnakê li ser Selahaddînî Eyûbî tê nekirin ne di cihê xwe de ye. Bi rastî jî kê Selahaddîn ew wekî yani di dema xwe de dehayek bû ku heta niha jî di alî hem wek serfermandarek hem wek

Baş e Valno ji bo guhdarkirina we ji bo sebra we zor zor spas dikim. Bêyêviya ku em pêşemî carek bimîne di nav xê de şeva xweş be. Roja pêşemê dîsa heman saetê de ez ê linkê dîsa bişînim. Şev baş we hemûya re. Şev baş. Şev baş saeta we tev dixweş.